Men tavamıznı endi ateşke qoydım. Endi o qızdı. Demek, biz bir şeyler qavuracaqmız, doğrumı? Qani, keliñiz, biz seyircilerimizge aytayıq, ne bar bizim masamıznıñ üstünde. Yağ.
Doğru.
Bu nasıl yağ? Qırmızı yağ? Yoq.
Nasıl?
Sarı. Sarı yağ.
Doğru. Da? Bu nedir?
Mantar. Et. Süt. Doğru.
Demek, bugün biz mantarlı bir güzel sous yapacaqmız. Aslında onı, bilmeyim, pırnıç, başqa şeylernen qavurmağa da da mümkün. Rustem, sen yuqlamağa isteysiñ ya da aşamağa? Yuqlamağa. Yuqlamağa? Lâkin yuqlamazdan evel aşamaq kerek. Doğrumı? Keliniz başta sous yapayıq, soñ yuqlarıq, e? Demek, programmamıznı devam etemiz. Baqıñız, tavamıznı ateşke qoydıq, qızdıracamız. Rustem, sen yuqlama dep, men saña mantar bereyim, sen onı doğra, yahşımı? Soñ yuqlamasın. Qana, Ayşe bizde et doğraycaq. Etni bax, mına böyle uzun-uzun şekilde mına böyle etip doğrarsıñ, yahşımı? Mına böyle. Munire ise mantar doğramağa yardım etecek. Yahşımı? Yenaz Muhtar kerek kesmege. Şimdi men sizge körseterim. Pıçaqnı tutmağa bilesiñiz endi çoqtan, e? Bu mantarnı kim aşap qoydı? Ana, balalar, kim aşap qoydı o mantarnı? Munire aşadımı? Hâ. Men aşamın.
Kim aşadı?
Baq, mına böyle. Kördiñiz? Ya da mına böyle mümkün daa doğramağa. Qana baqayım. Ayşe, başlaymız? Başlaymız, ee. Qana. Doğra onda. Balaçıqlar, bu neniñ eti?
Tavuq. Tavuq eti, doğru. Tavuq etini bizge ola aşamaq. A neniñ etini aşamaq olmay? Ne el aldı Egilxanı, kim bile? Domus elavmı? Domus etini aşaysıñ siz? Yoq.
Doğru. Demek, o elav degil, e? Qani, ya tavuq evel nasıl ola? Kiçkene olğanda ona ne aytamız? Tavuqlar. Çipçe. Çipçe.
Doğru.
Kimde bar çipçeler? Mende.
Mende. Epinizde barmı? Mende üç tane çipçe.

Ya sende, Munire? Mende qara tüs, qara-biyaz tüste, da qırmızı tüste ve sarı tüste. Ana, endi zemaneviy ğaliba cüpçeler qırmızı tüste olalar. Men olarnı körmeyim. Men qave renkli soyunı körgen edim, lâkin qırmızı soyunı bir vaqıt körmedim. Men soy kestim.
Qoy sautnıñ içine. E. Maşşalla Rustemge, maşşalla. Endi qalğan mantarlarnı da doğrañız. Ayşe, tezce doğra.
Yavaş. Episi mantarlarnı ve episi etlerini doğramaq kerek. Men ğaliba endi tavamı biraz söndürecem. Qani, çipçelerge ne beresiñiz? Kim baqa çipçelerni evde?
Mende babam baqa.

Yoq, sen kördiñmi? E, Alimniñ köpegi aşadı. Alimniñ köpegi?
E. Yaramaz köpek. O Aleks.
Ha, Aleksniñ köpegini? Sen soqdıñmı o köpekni? Soqdım.
Nasıl soqdıñ? O meni tişlemedi daşı. Tişlemedi?
Senden qorqqandır, e? E. Tavuqlar da qorqa senden, köresiñ, qaçalar. Köpekler de qaçalar, e? Qani, tez, tez, tez, tez.
Meni anası, cipçelerim qaçtı.

Tavuqlar qorqmadılar. Spokoyno yuqlaylar. Spokoyno degil, demek, tınç yuqladılar. Ya nasıl ola bizim tilimiz?
E, doğru. Onı ekige ya da üçke bölseñ yetedi. Kerek balaban yapmağa. E, qana, qana, qana, Ayşe, tezce. Baqıñız, tavuqlar boğda yaşaylar, mısır boğda yaşaylar, e? Ya etni kim, ne, nasıl ayvançıq et aşay? Köpek.
Da.
Yamuşıq.
Oldımı, başqalar aşamaylar. Mana, ormanda yaşağan ayvanlar. Men birinci kestim. Doğru. Qana, endi e, qalğan episini de doğramız. Menim tavam endi, ğaliba, yanacaq yaqında. Qızdı. Tez, tez, tez, tez! Qana, qana, qana, men bekleyim. Bizde de çepçeler bar da, amma olarnıñ anası ve qoraz bar. Qoraz bir, bir tavuq bizde bar edi, o da kirdi ve bir çepçeni öldürdi. Ana, onıñ anası ve qoraz bar. Qoraz demek kimse de kele. Qoraz kimse de. Menıñ qara biyazsı olacaq.

Rustem, pıçaqnı alanıp köresmi, o kesmey. Demek, bu tarafınen kesmek kerek. Mana. Mama, onı nalış kestim. Maşallah. Kim ormanğa yaqın yaşay? Dağlarğa kim yaqın yaşay? Men. Alba mı, nede?
Anda sen bir vaqıt ösken mantarlarnı kördünmi? Biz babakınen biz babakınen ayaq maşinada yurdıq, yurdıq. Men bir dane motorçıq kördim. Ve daa stroykada böyle balaban montar edi. Amma şlâpkası böyle de kel edi, a bunda baqa edi. Ters baqa edi, e? Meni endi tavamıznı baqıñız, qızdıram. İçine yağ qoşam, tökem ve qavraycamız. Men endi bekleymen. Tez-tez doğramaq kereksiniz. Men tavam yanıp ketmesin, e? Ay! Qana, biz çoq laf etemiz ğaliba, amma aşımıznı daa pişirip yetiştirmedik.
Biz endi bitiremiz. Bitiresiñiz?
Maşallah sizge! Ayşe da bitirmey. Demek, Ayşege yardım etecesiñ soñ. Qani, kelniz endi mantarlarımıznı qavurmağa taşlayıq.
Yumurtqa ya bularnı? Olarnı soñ taşlaycamız. Siz doğrap bitiriniz, men taşlarım. Qana mında bizim ağaçtan kepkirçigimiz bar edi, onı alayım da. Azıcıq da içine tuz qoşacağım soñ, soñunda. Ana, oldı. Soñ oldımı, ayvançıqlar mevzusı bitti bizde, e? Dağlar mevzusı da bitti. Öylemi? Rustem, sen mektepke barmağa isteysiñmi?

Keliniz Ayşege şimdi azazdan yardım etiñiz. Dökümni boñu çıket kesiñge. Şimdi men sizge kesip bereyim. Keliñ, keliñ. Qana. Münire, maşşalla. Qana, ciştirayıq endi. Rustem, oldı, ber. Maşallah qızlarğa. Qani, endi soframız uçun ciştiramız. Endi qazlar aqqında qani, diñleyik şiirni. Qazlar, qazlar, ğa-ğa-ğa, Uç kelemiz azbarğa, Seleyler tolu utqa, Çanaqlarda bar botqa. Arpa, körpe ve boğday Qursaqnı pek toq

Qaynatamız, qarıştıramız ve qapağını asıçıq qapatamız ve tavamızı azırlaycamız. Baqıñız, balalar, köresiñiz, tavuq eti ğaliba pişti, e? Pişkenge oşaymı? Evet. Bet-beyaz oldı, demek pişti. Demek, biz onı alamız.
Amma suqçıqlar qayda? Suv çıgını da biz alacamız. Başta etni alayıq. Üstünden suv çıgını tökecemiz. Pek isteyim aşamağa. Suvlı çıg etip aşamağa isteysiñ, e? Baqıñız, nasıl lezzetli qoqulı oldı, e? Aşamağa azırsañızmı? Pek. Keliñiz aysa, biz seyircilerimiznen sağlıqlaşayıq ve sofrağa buyurayıq, e? Sayılğı dostlar, biz sizlernen ilerideki yayınlarımızğa qadar. Sağlıqlaşamız epiñizge! Aş tatlı olsun! Körüşkence!